Фӕндтӕ, бӕллицтӕ алкӕмӕн дӕр нӕ куыд бирӕ ӕмӕ алыхуызон вӕййынц. Мӕн дӕр кӕддӕр фӕндыд дохтыры суӕвын. Куыд мӕм кӕсы, афтӕмӕй мӕ ӕвзӕр дохтыр нӕ рауадаид. Цымӕ мӕ зӕрдыл уыцы бӕллиц абон цӕм ӕрбалӕууыд? Мӕ уазӕг дохтыр кӕй у, кӕд, мыййаг, уымӕн? Уӕвгӕ нырма ӕрыгон у, фӕлӕ йӕ ном айхъуыст ӕмӕ дзы бирӕтӕ сты тынг бузныг. фӕлӕ цымӕ йӕхимӕ та цавӕр бӕллицтӕ ӕмӕ фӕндтӕ ис, йӕ зӕрдӕйы цавӕр хъуыдытӕ дары, уымӕй нӕхи бафӕрсдзыстӕм. Чи у мӕ уазӕг? Наниты Аскер ӕмӕ ӕнхъӕлдӕн ӕрбацыди йӕ къӕхты хъӕрӕн хъусын. Аскер, мидӕмӕ рахиз дӕ хорзӕхӕй. Ӕз дӕм зӕрдиагӕй куы нхъӕлмӕ кӕсын, тынг ӕхсызгонӕй. Алы бонӕгас нӕм цу, ӕрбад дӕ хорзӕхӕй. Куыд бахӕццӕ дӕ? Дзӕбӕх.
Ӕз дӕм зӕрдиагӕй мӕ цымыдисагӕй ӕнхъӕлмӕ кастӕн. Уымӕн ӕмӕ кӕд хорз зонгӕ не стӕм ӕмӕ ӕргомӕй йӕ зӕгъӕм, фыццаг хатт ӕмбӕлӕм, бирӕтӕ нӕ бауӕнддзысты, фӕлӕ афтӕ у, ӕмӕ иугӕр дохтыры куыст кӕныс, уӕд ӕвӕццӕг фарста дӕр уыимӕ баст уыдзӕн. Куыд рауад афтӕ, ӕмӕ хӕрзӕрыгон лӕппу сси районы рынчындоны сӕйраг дохтыр, Уыимӕ ма мӕн та дисы фылдӕр уый бафтыдта, ӕмӕ мӕнӕ пандемийы коронавирусы рӕстӕг дӕр арӕх хъуыстон дӕ кой, ома нӕ никӕмӕн зӕгъы. Йӕ бон цӕмӕй у алкӕмӕн дӕр ӕххуыс кӕны, ӕмӕ дын уый тыххӕй бузныг. Ӕмӕ иугӕр рынчын рынчынты кой, рынчындоны кой скодтам, Уӕд ӕппӕты фыццаг ӕцӕгӕн цымыдисаг уый у, ӕмӕ дохтыр куыд сты? Дӕхи бафӕндыд ӕви уый бинонты уынаффӕ уыди?
Мӕхи бафӕндыд. Мӕхи бафӕндыд. Авдӕн къласы уызе зыдтонӕй мединститутмӕ цӕудзынӕн, уый. бинонты хсӕн нӕ куы загътон, уӕд мыл иу гыццыл афтӕ бахудтысты. Цымӕн ӕфтарӕвӕд. Мамӕ мын загътой, йе рдӕбӕй, йе рдӕбӕй сӕ дохтыри, зӕгъы. Фыдаг лӕппутӕн гыццылӕй. Хӕдзары мидӕгӕй куы загътон, уӕд йӕ хъуыдымӕ ничи ӕрдардта. Стӕй уже ивӕндӕсӕм класс куы фӕдӕн, уӕд мӕ мӕ фыд бафарста, зӕгъы, цӕй цы кӕдӕм? Вот он загътон зӕгъын. Жай уӕддӕр загътон мӕ зӕгъын ирдӕр зӕгъын мединститутмӕ сӕ. Ӕмӕ уый искӕмӕ гӕсгӕ уыди, цӕмӕ гӕсгӕ дӕ бафӕндыди адӕмы дзӕбӕх кӕнын, сӕ низтӕ сурын? Алы хатт дӕр мӕм Афтӕ кастис ӕмӕ адӕймаг райгуыры адӕмы къуымы исты пайда хӕссы. Ууыл арӕх хъуыды кодтон гыццыл сывӕллонӕй дӕр. Зӕгъӕм, афтӕ гыццыл зын уавӕрты цардыстӕм. Мӕ федтон адӕймаг куы тухӕн кӕны, стӕй йӕ рынчындзинад дӕр-иу хӕдзары мидӕг нӕ хиуӕтты хсӕн-иу баййӕфтой, нӕ ӕмӕ-иу зӕгъгӕ дохтыр нӕм нӕй дохтыр нӕм нӕй ууыл дӕр хъуыды кодтон нырма сывӕллонӕй стӕй фӕстӕ мӕхицӕн загътон зӕнхъомӕ дохтырӕй райдайын кусынмӕ ууыл архайын райдыдтон зӕгъын хъоммӕ пайда хӕссон адӕм ома йӕ рафты уайы ӕмӕ хистӕркъласон уӕвгӕйӕ дӕр афтӕ арф хъуыды кодтай ома адӕмы низтӕ сурон хӕдзары хсӕн бинонты хсӕн дохтыр нӕй уый та ма нӕ фыдӕлтӕй баззади нӕ бинонтӕй хъуамӕ иу уа Ӕз ӕй куыд фехъуысдзӕн афтӕ афицер, юрист ӕмӕ дохтыр. Уыцы ныхӕстӕм гӕсгӕ ӕви исты хабар асаста дӕ миддуне, аивта дӕ зондахаст? Мӕ мадӕн уыдис ӕфсымӕр, фондз хойы сты мӕ ӕфсымӕр, мӕ ныдзагӕ Фӕрынчыни ӕфсымӕр хо ӕмӕ бирӕ йыл архайдтой фӕлӕ нӕ фервӕзти. Мӕнӕн та уыди, куыд ӕй зӕгъон, мӕ уарзондӕр хион. Ӕмӕ уый куы федтон, уӕд мӕхицӕн загътон йевӕд. Дӕ зӕрдӕйы баззад? О, мӕ зӕрдӕ баззади, хъомӕ адӕймаг ахуыр кӕна, бакуса ӕмӕ ахӕм адӕмӕн йӕ бон ӕххуыс кӕнын цӕмӕй уа, уый тыххӕй. Ӕмбарын дӕ, ӕмӕ мӕхи арӕх цавӕр хъуыдыйыл ацахсын Алчидӕр нӕ фылдӕр хай ӕвдисын вӕййы, нӕ хиуӕттӕ кӕмдӕр рынчын кӕнынц, чидӕр, хъыгагӕн, низы уацарӕй не хсӕнӕй фӕхъӕуы, ӕмӕ уӕд адӕймаг бынтондӕр цӕхгӕр аивы. Фӕлӕ адӕймаг йӕ цард медицинӕимӕ куы сбӕтты, уӕд низтӕ Адӕймаджы арӕх тухӕнтӕ ӕмӕ мӕлӕт арӕх уыны. Ӕмӕ хатгай дохтыртыл нӕ зӕрдӕ дӕр худын райдайы, ома йӕ зӕрдӕ фӕгӕбӕр и, нал ӕнхъары адӕмы рыст. Ӕз ӕй ӕмбарын, гӕбӕр не сси. Арӕхдӕр цы уыны, мах ӕй арӕхдӕр ӕмӕ, чи зоны, йӕ зӕрдӕ уыйбӕрц нал сӕнкъуысы. Фӕлӕ мидӕгӕй уӕддӕр рисы. Ӕмӕ дӕ рафӕрсон, ды нырма ӕрыгон дӕ, фӕлӕ федтай уыдӕттӕ. Аивтай?
Ну, куыд ӕй зӕгъон, дохтыр хъуамӕ уазал сӕрӕй куса. Куы йӕ, куы йӕ уынай адӕймаг тыхст уавӕр и мӕнӕзӕгъгӕ мӕнӕ-мӕнӕ кӕны нӕ, уӕд хъуамӕ дӕ сӕрмӕ уыцы хъуыдытӕм ацӕуыимӕ нӕ зӕгъгӕ эмоцитӕ кӕй хонынц нӕ хъуымӕ лӕмбынӕг бавналай лӕмбынӕг бакусай мӕ дӕ бон цыдӕриддӕр у цыдӕриддӕр зоныс уыдон хъуымӕ пациент равдисай ӕмӕ пациентӕн баххуыс кӕнай уый тыххӕй бирӕ адӕм афтӕ фӕкӕсы ӕмӕ нӕ дохтыртӕ зӕгъгӕ дурзӕрдӕ сты нӕ не сты мах дӕр адӕм стӕм адӕймагӕн Зын куы вӕййы, уӕд махӕн дӕр зын вӕййы. Хион куы фӕрынчын уа ӕмӕ рынчындонмӕ куы бахауа, уӕд йемӕ зындӕр у? Ӕви ӕцӕгӕлонимӕ ӕнцондӕр у? Уӕд зындӕр у.
Зындӕр у, нӕ?
Бирӕ, бирӕ дохтыртӕн сӕ бон нӕ вӕййы хион низ дзӕбӕх кӕнын. Уый тыххӕй мӕ куыд зӕгъон? Зӕрдӕтыхджындӕр разыны? О, кӕмӕн, кӕмӕндӕр хо, зӕрдӕтыхджындӕр разыны. Чидӕр, кӕмӕндӕр та йӕ бон у уӕлдай нӕу.

Зындӕр. Зындӕргай хъӕуы. Ерсал азы бакуыстай, уал азмӕ уыдис исты ахӕм сау хабар ӕмӕ нӕ фервӕзти рынчын, ӕмӕ дӕ зӕрдӕ ныххауди ныры онг дӕр ма йӕ ӕрымысыс, зӕгъгӕ.
Вӕййы ахӕм хабар дӕр, ахӕм хабар дӕр нӕ больницӕйы, цыдӕриддӕр ахӕм хабар цӕуы, ууыл бацархайӕм, бакусӕм, лӕмбынӕг ӕм ӕркӕсӕм, зӕгъгӕ, хуыздӕр ма кӕм хъуамӕ бакуыстаиккам. Удыхъӕдмӕ, йе афтӕ зӕгъӕм, рынчындон алцӕмӕ дӕр цӕттӕ у нӕу. Нормал бирӕ бакусын хъӕуы, цӕмӕй нӕ куыст хуыздӕр сӕвӕрӕм, уымӕ гӕсгӕ. Ӕмӕ адӕймаг афтӕ зӕгъгӕ ирон адӕймаг амарди нӕ нӕ бон не сси йын баххуыс кӕнын. Уӕдӕй хъуамӕ равзара сӕ сӕ рауади. Е фаг зонд нӕй. Та уавӕр, уавӕртӕ нӕ кусыны уавӕртӕ ӕххӕст не сты мӕгуыр тыххӕй. Стӕй зӕгъгӕ нӕ фылдӕр рыст кӕм и, больницӕ мидӕг, ууыл бакусӕм. Аиварс кӕнӕм.
Ды дӕхӕдӕг нырма ӕрыгон Ӕмӕ дӕ бон абарын у дӕхи карӕнты, дӕхицӕй кӕстӕр чи у ӕмӕ хистӕрты. Куыд дӕм кӕсы, дохтыры дӕсныйадмӕ ныртӕккӕ бирӕтӕ тырнынц, фӕлӕ уый модӕ у? Стӕй сусӕг дӕр нӕу медицинон академимӕ, медицинон институттӕм арӕхдӕр бацӕуынц, йӕ къух фылдӕр кӕмӕн амоны, уыцы студенттӕ. Уый дӕр сусӕг нӕу, нӕ? Ӕмӕ цӕмӕн афтӕ у? Мӕнӕ ӕз хуыздӕр, хъӕздыгдӕр, бонджындӕр дӕн, уымӕ гӕсгӕ ӕви студенттӕ ахуыр кӕнынмӕ чи ацӕуы, уыдон фылдӕр сӕ зӕрдӕйы фӕндонмӕ гӕсгӕ ацӕуынц?
Хир зӕгъӕм, ну, ӕз аннӕ ахуыр кодтон. Ростов ахуыр кодтон мӕ нӕ зонын ам академийы уавӕртӕ куыд сты уымӕ гӕсгӕ, фӕлӕ афтӕ зӕгъгӕ лӕмбынӕгдӕр куы ркӕсай нӕ уӕдӕй Ӕмбарыс бирӕ чидӕртӕ бацӕуынмӕ нӕ сӕ фӕфӕнды ахуыр кӕнын. Мӕнмӕ гӕсгӕ уый цӕуы бинонтӕй. Бинонтӕй у тыххӕй ӕмӕ сывӕллон иуӕндӕсӕм класс куы фӕуӕд кӕнӕ, уӕд ӕй йӕхи бафӕрсын хъӕуы, цы йӕ фӕнды, кӕдӕм ӕй фӕнды. Ӕмбары йӕ ӕви не мбары мединститут цы у, цӕимӕ Сӕмбӕлдзӕн уымӕ гӕсгӕ нӕ цавӕр цавӕр уавӕрты кусын бахъӕудзӕн уымӕ гӕсгӕ лӕппутимӕ кӕимӕ ныхас кодтон студенттимӕ кӕимӕ ныхас кодтон уыдоны иу фӕрсын самӕ бӕздзыстут институтмӕ мӕ цы баивтаиккат абоны бон

Стӕй уыди хистӕрӕй-хистӕр курсмӕ куы ахизы, уӕдӕй ӕмбарын райдайын ӕнцон кӕй нӕу, уый. Мӕ сӕ нал фӕфӕнды ахуыр кӕнын. Ома, йӕ зӕгъӕн ис мӕ дарддӕры фарстӕн дӕр дзуапп радтай, цы дӕ фӕрсинаг уыдтӕн. Мӕхӕдӕг дӕр цалдӕр хатты уыдтӕн ӕвдисӕн уымӕн, ӕмӕ-иу хистӕр курсыты студенттӕ дзырдтой, Ой, ӕз уырты УЗИ дохтырӕй кусдзынӕн, ӕз косметологӕй кусдзынӕн. Ӕмӕ-иу куыддӕр фӕджихтӕн, уымӕн ӕмӕ мӕнмӕ гӕсгӕ ӕрдӕбондӕрӕй куы загътон, мӕнӕн мӕ бӕллиц уыди дохтыры суӕвын. Стӕй йӕ бӕлвырд зыдтон, мӕн фӕнды хирургы суӕвын, ӕндӕр никӕцы дӕсныйад. Ӕмӕ мӕм диссаг касти, ау, ды равзӕрстай ахӕм дӕсныйад? Ӕхсӕз азы йыл фӕахуыр кодтай, ӕмӕ уый фӕстӕ мын мӕ рӕстӕг ма фесӕфа, зӕгъгӕ, кусдзынӕн. Мӕн мӕ уый диссаг кӕсы.
Ныр Ды йыл нал дис кӕныс цы хъуыддаг? Дис нал кӕн, фӕлӕ рӕстӕг ахӕм ӕркодтам, бирӕ студенттӕ чи ахуыр кӕны, уыдон равзарынц ӕнцондӕр кӕм кусын, уый. Стӕй, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, косметолог чи чи чи свӕййы, нӕ уый бацӕуы, бакусы, ӕй Экопек райс. Ернов та зӕгъӕм, мӕнӕ рынчындӕтты сӕ дохтыртӕ кусынц уыдонӕн ӕмхуызӕн зарплатӕ нӕ нӕй косметологӕн йӕ бакуыст дӕр гыццыл, йӕ копейк дӕр фылдӕр. Уым был хъӕуы бакусын ӕмӕ рынчындӕтты цы дохтыртӕ кусынц, уыдонӕн сӕ мызд хуымы фылдӕр. Иугӕр уый кой дӕхӕдӕг скодтай, уӕдӕй ӕрдӕбон гыццыл раздӕр дӕр схъӕр кодтай, уыдтӕ фӕсарӕнты дӕр. Зонгӕ кодтай фӕсарӕнты, иннӕ регионты, иннӕ бӕстӕты медицинӕ ӕмткӕй ӕнӕниздзинад хъахъхъӕнынад ӕмӕ дохтыртӕ цы уавӕры кусынц, уый. Ӕмӕ ныр дӕхӕдӕг дӕр сӕйраг дохтырӕй кусгӕйӕ, бары-нӕбары адӕймаг абарыны цы аивис ды, ам махмӕ нӕхимӕ республикӕ уа, Уӕрӕсе уа, гыццылӕй уал истӕмӕй райдайӕм, нӕ? Цӕмӕй ӕнӕниздзинады уавӕр къабаз фӕхуыздӕр уа ӕмӕ дохтыры куыст кадджын уа. Ныр дӕр кадджын у. Куы фӕрынчын вӕйӕм, уӕд сӕм зӕдтӕм кувӕгау фӕцӕуӕм, нӕ? Кӕцыл фаутӕ февӕрӕм, уӕддӕр. Фӕлӕ тыхстрӕстӕг нӕ фарсмӕ ӕмӕ уыдонмӕ бакувӕм. Фӕлӕ цӕмӕй ӕмткӕй ӕхсӕнады кадджын уа бахъуаджы сахат нӕ фӕлӕ нӕ хъӕнӕй уымӕн цы бакӕнын хъӕуы дӕумӕ гӕсгӕ
автозагӕй гуцул рӕстӕг фӕстӕмӕ раздӕхтам мадӕй уӕд уӕд уӕд абарӕн сӕ ис уӕды дохтыртӕ мӕ ираны дохтырт зӕгъгӕ нӕ уӕд адӕймаг иу урс халат куы скодта нӕ уӕд иуӕй цӕмӕндӕр ну

мӕхицӕй зӕгъдзынӕн алыхатдӕр уӕлдай нӕу сӕйраг дохтырӕй кусгӕ нӕуи дохтырӕй кусгӕ куыстмӕ стӕмынавт костюмты алыхатдӕр у галстуктӕр алыхатдӕр афтӕстан куыстмӕ ӕмӕ иу хатт зӕгъгӕ иу зӕронд ус баурӕдтам мӕ фӕрсы депутаттам дӕ мӕ зӕн уӕдӕ дам кӕмӕй дам кус мӕ зӕн дохтырӕй мӕ дам уӕдӕ дӕ уӕлӕ дам афтӕ сынӕ скодтай

зӕгъгӕ мӕнӕ дохтыр йӕхимӕ дӕр афтӕ кӕй зилы мӕмӕ дӕр афтӕ фӕкӕсын ӕмӕ уымӕн хъуамӕ уа ахӕм миниуӕг алцӕмӕн дӕр раздӕр дохтыртӕй афтӕ цыдысты раздӕр-иу нӕ колпакӕй дохтыр нӕ федтай ерызаг ӕмӕ нӕ гыццыл раздӕр дохтыртӕм куы акӕсӕм нӕ уӕд-иу нӕ колпактӕй больницӕйы никуы ничи рацыд ныр рӕстӕг-иу гыццыл фӕивта Фӕлӕ ӕмткӕй та системӕйы цы аив ис? Системӕйы аив ин, ну, ер ууыл нӕма хъуыды кодтон. Ер нӕ нӕхи рынчындонмӕ зӕгъгӕ, мӕ нӕ кӕм кусын, уымӕ гӕсгӕ зӕгъгӕ, куы райсӕм, уӕд фыццагдӕр нӕ уавӕрты ивӕм, нӕ уыдонӕй сӕ алцыдӕр. Дохтырӕн йӕ къух куы нӕ амона, уӕд ын зын кусын у. Мӕ стӕй дыккаг та дохтырӕн йӕ ахуырдзинад. уый къуымы лӕугӕ ма куы ркӕна алы хатт дӕр къуым ма ахуыр кӕна иу къӕпхӕны иннӕ къӕпхӕнмӕ иу къӕпхӕны иннӕ къӕпхӕнмӕ йӕхиуыл куса ӕмӕ рӕвитын хъӕуы афтид нӕхи республикӕ нӕ фӕлӕ иннӕ иннӕ рӕттӕм дӕр о иннӕ больницӕтӕм дӕр цӕмӕй ацӕуӕм фенӕ иннӕ дохтыртӕ куыд кусынц уыдонӕн сӕ уавӕртӕ куыд сты мы сӕ уым фенӕм мы сӕ хӕдзармӕ ӕрцӕуӕм мы сӕ ам бафӕлвара афтӕ саразын Стӕй иннӕ дохтыртимӕ дӕр зонгӕ кӕнын хъӕуы, дӕхицӕй дӕхицӕй уӕлдӕр чи кусы, профессортӕ, зӕгъгӕ, уыдоны. Ууыл архайӕм, кусӕм, абон нӕ ахуырдзинадыл план сывӕрдтам ӕмӕ дохтырты рвитӕм ахуыр кӕнынмӕ. Уый хорз у, ӕмӕ ӕрдӕбон дӕхӕдӕг дӕр загътай, ома сӕйрагдӕр у, цӕмӕй зонындзинӕдтӕ фылдӕр кӕной ӕмӕ алы дохтыр дӕр йӕхиуыл куса. Ӕмӕ дӕ уӕд гыццыл ахӕм къахӕн фарста дӕр ӕвӕрон. Ныртӕккӕ ныры дуджы техникӕ уыйбӕрц си ӕмӕ ахӕм зондджын у, ратӕлмацӕй кӕнӕм нӕ, ӕмӕ хатгай адӕймаджы кӕнын дӕр ницы хъӕуы, аппарат дын ӕй йӕхӕдӕг амоны. Ӕз та мӕхи ахӕм хъуыдыйыл ацахстон, йе ртын цыппор азы размӕ рентген йеддӕмӕ ницы уыди. техникӕйы бӕрц нӕ уыди, фӕлӕ дохтыртӕ цӕмӕдӕр гӕсгӕ арӕх рӕдийгӕ дӕр нӕ кодтой диагнозы вӕргӕ. Ныр та алцыдӕр ис, фӕлӕ хатгай растмӕ бамбарны, ӕвӕццӕгӕн мӕстджын дзурӕг у, ӕз та адӕмы номӕй дзурын. Арӕх афтӕ вӕййы, ӕмӕ адӕймаг йӕ капеччытӕ фесафы, уымӕн ӕмӕ лӕвар ницы у. Диагноз сывӕрын дӕр Диагноз низы сбӕрӕг кӕнын дӕр арӕх дохтырты бон нӕ бавӕййы. Афтӕ нӕ зӕгъыны мӕ се ппӕт дӕр нӕ зонынц, фӕлӕ нӕ бавӕййы цавӕрдӕр аххосӕгтӕм гӕсгӕ. Уӕд куыд у афтӕ? Уӕд ницы уыди, фӕлӕ дохтыртӕ куыддӕр бӕрӕг кодтой, ныр та алцыдӕр ис ӕмӕ низтӕ сдзӕбӕх кӕнын нӕ бон нӕу. Иронез зӕгъӕм афтӕ, ӕмӕ бирӕ кӕимӕ ныхас кӕнын, уыцы ныхасы фӕдыл. Фӕлӕ уӕды рӕстӕг Нӕ бон диагнози сӕвӕрын уыди, фӕлӕ йӕ базонын раст диагноз уыди, уый нӕ бон нӕу. Ерыс сын зӕгъӕм статистикӕ нӕ. Статистикӕмӕ гӕсгӕ уӕд-иу ныр алцыдӕр бӕрӕг у. Алчидӕр бацӕуы интернетмӕ ӕмӕ сӕ фены, цы куыдз у, цы у, иуыл дӕр цӕуы нӕм. базонӕм, нӕ цы у, куыд у, уӕддӕр низ уыди, уӕддӕр хъыгагӕн адӕм дӕр иу ацыдысты, нӕ рынчын рынчын-иу мӕлгӕ дӕр-иу акодта. Фӕлӕ, зӕгъӕм, зонгӕ-иу ӕй бирӕтӕ нӕ бакодтой. цӕмӕй куыд уыди афтӕ бирӕ сты уый дӕр иу зонгӕнӕг уыд уыцы статистикӕйы уынгӕ ничи фӕкодта уыцы рӕстӕджы ныры рӕстӕджы зӕгъгӕ мӕнӕ цӕуӕм зӕгъгӕ интернетмӕ интернетмӕ гӕсгӕ парагвайӕн цалцдӕр чи фены куыд куыд куыд алчидӕр ӕй зоны кӕм цы рынчындоны цы хабар рцыди цы цас адӕймаг фӕхъуыди уымӕ гӕсгӕ мӕ уӕды рӕстӕджы та ӕвдисгӕ ӕвдисгӕ дӕр сӕ ничи бынтон ууыл ӕууӕндӕн нӕй нӕй нӕй ерын мын афтӕ зӕгъӕм стереотиптӕ нӕ нӕй нӕ уыди афтӕ еуӕд сӕ ӕвдисгӕ дӕр ничи кодта ӕвдисгӕ дӕр ничи кодта стӕй сӕ дзургӕ дӕр ничи кодта ерын кӕйдӕр бинонты иу ахӕм маст хъуыддаг иу ӕрцыди фӕлӕ иу алчидӕр йӕхи зианы кой бакодта дарддӕр иу хабар Нӕдӕр ӕй газеттӕ нӕ фыстой, нӕдӕр ӕй телевизорӕй радзырдтой. Ныр ӕй газетты дӕр фыссын нӕ хъӕуы, телевизорӕй дӕр фыссын нӕ хъӕуы. Иуыл дӕр ӕй фыссӕм, зонынц ӕй, цы хабаради куыд уыди, бонмӕ цы цыди республикӕйы, уымӕ гӕсгӕ. Ӕмӕ уый тыххӕй нӕм афтӕ кӕсы, раздӕр низ нӕ уыди, ныр та мӕ нӕ афтӕ бирӕ сты ӕмӕ
Ӕрдӕбон дӕхӕдӕг райдыдтай мӕнӕ дзылон-информацион фӕрӕзты кой кӕнын, ныртӕккӕ интернет дӕр фӕзынди, бирӕ социалон хызӕгтӕ, бирӕ цыдӕртӕ ӕмӕ разы дӕн демӕ. Раздӕр цы нӕ зыдтам ӕмӕ ӕнхъӕлдӕр цӕмӕн нӕ уыдыстӕм, уый ныр базонӕн ис. Ӕмӕ ныр уыцы царды ӕууӕлмӕ куы акӕсӕм, канд медицинӕйӕн ӕмткӕй цардмӕ, уӕд Разы дзы цӕмӕй дӕ ӕмӕ дзы дӕ зӕрдӕмӕ цы нӕ цӕуы? Ну, растӕй загътай, алцыдӕр парахат у. Ма адӕймаг уызӕ нӕ фембарай уый хатт, цы йӕ хъӕуы, зӕгъ. Мӕнӕ мӕ уый хъӕуы растӕй зонын, мӕнӕ мӕ афтӕ фӕнды саразын, ӕмӕ бафӕлварын мӕхи, ууыл дӕр уызӕ зӕрдӕ гуырысхо фӕкӕн. Уӕды рӕстӕг та адӕймаг ахуыр кодта, скъолайы ӕрвыстой, зӕгъгӕ,

Ома, мӕнӕ ирон ӕмбисонд куыд у, ӕгӕр цӕхджын дойны кӕны, нӕ? Иуӕй хорз у, алцыдӕр зонӕм, алцы уынӕм, фӕлӕ иннӕмӕй та адӕймаг дӕхи загъдау нал фембары. Нал фембары. Стӕй, стӕй иу хатт дӕр ма зӕгъдзынӕн, адӕймаг, зӕгъгӕ, мӕнӕ интернетмӕ куы бацӕуа ӕмӕ куы фенай иннӕ мӕнӕ хъӕздыг адӕм куыд цӕрын, зӕгъгӕ, уӕд уымӕ фӕбӕллы, мӕн, мӕн зӕгъгӕ, мӕн дӕр, мӕн дӕр, мӕн дӕр, мӕн дӕр афтӕ фӕнды, зӕгъгӕ. Фӕлӕ Ну, мӕмӕ гӕсгӕ царды мидӕг лӕвар ницы вӕййы. Адӕмахъомӕ бакуса. Стӕй уже цӕмӕй йӕ къухы исты бафта.
Йӕ къухы исты бафта.
Дӕхицӕн, зӕгъгӕ, уыцы нысан сӕвӕрдтаин цӕуын хъӕуы. Афтӕ афтӕ нӕй нӕй зӕгъӕн мӕ мӕнӕ цыдӕр

Чи дарддӕр ахӕца, уый мын нӕй. Ӕрдӕбон загътай иу хъуыды ӕмӕ дӕ уымӕй дӕр афӕрсинаг уыдтӕн. Алчидӕр тырны рӕсугъд цард. Мой дӕр ӕвӕццӕгӕн бамбарӕн ис, нӕ алчидӕр хуыздӕрмӕ тырны. Иннӕрдыгӕй та дӕхӕдӕг загътай, ома ныры царды бирӕтӕ ӕмбарынц, фӕхӕцӕг мыл куы нӕ уа, мӕ фарсмӕ куы ничи уа, размӕ мӕ куы ничи тӕра, уӕд мӕ къухы ницы бафтдзӕн. Ды уыцы хъуыдыимӕ разы дӕ, Ӕви уӕддӕр нырма ууӕндыс ууыл ӕмӕ дӕхӕдӕг куы архайай, уӕд дӕ къухы алцыдӕр бафтдзӕн? Мӕнӕн мӕхицӕй зӕгъдӕн, нӕдӕр хъӕздыг бинонтӕй дӕр, нӕдӕр уадиссаг фӕхӕсджытӕ дӕр нӕ уыди. Ӕрбалцыдтӕн мӕ куыстон, федтой мӕ хицауад. Уый адыл райдыдтой

Ирдӕм кӕсын, хъусын, ӕмӕ мӕм уӕддӕр цымыдисаг кӕсыс раздӕрау. Мӕнмӕ гӕсгӕ дӕ зӕрдӕйы бирӕ цыдӕртӕй. Фӕлӕ дӕ ртӕккӕ уал цавӕр ныхасӕй фӕрсдзынӕн? ӕрдӕбын гыццыл раздӕр загътай, ома фыдуаг уыдтӕн. Къулбадӕг, афтӕ дырӕй схонӕг ис. Ныр та дӕм чи хъуса, уый нӕ бауӕнддзӕн уыцы ныхас, уымӕн ӕмӕ арф хъуыдытӕ, уӕззау ныхас, хъуыдыджын, Куыд рауад афтӕмӕ, къулбадӕг лӕппуйӕ рауади афтӕ арф чи хъуыды кӕны ӕмӕ иннӕтыл, ахӕм. Йеуӕды рӕстӕг,
кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, гуыцӕл сывӕллӕтты-иу алхатт ӕддӕмӕ-иу бӕллыдысты хӕдзарӕй. Ӕмӕ-иу сӕ фылдӕр рӕстӕг иудтӕ уыдысты

ӕмӕ-иу бирӕ кӕмдӕрты иу ссардтам алцыдӕр алыхуызӕнӕттӕ уыди фӕлӕ иуӕй-иу хатт-иу уыди зӕгъгӕ зӕрдӕмӕ уый фӕцыди мӕ уый кӕйдӕр цӕхӕрадон не рахастам зӕгъгӕ кӕйдӕр кӕйдӕр кӕйдӕр забор уыди кӕйдӕр хъуыди афтӕмӕй нӕ мӕ йыл ныл арӕх сӕмбӕлди нӕ уый алыхатт дӕр базыдтой чи уыди куыд уыди мӕ йыл ныл арӕх сӕмбӕлди хистӕрад афтӕ йыл кодтам тымбыл кодтам се иу сӕ радтам мӕ йыл цы собак стам уыдон йыл цы хӕдзармӕ бахастам сӕ

никӕй уыди ӕппындӕр, ортӕ кӕмдӕртти уыди мӕ ӕртымбыл кодта мӕ йӕ сарадта мӕ нӕ йыл бӕндыди, стӕй йыл ацыди, адӕмыл базылди мамӕ мӕ фарста, зӕгъгӕ, никӕмӕ ницы, никӕмӕ ницы фесӕфтид, никӕмӕ ницы раффӕдбылыз кодта, зӕгъгӕ. Ну, вӕд-иу афтӕ никӕцӕй ницы рахъари, вӕд-иу бузныг дӕр иу загъта сахарадӕтты дӕр кӕмӕ кӕм зилгӕ дымгӕ разылдыстӕм кӕмӕ кӕмӕ срахӕссӕм фӕткъуытӕ я фӕткъуытӕ кӕмӕн тагъддӕр срабадысты фӕткъуытӕ черешнитӕ ахӕм хабӕрттӕ бирӕ бирӕ уыди Стӕй уже хистӕр къластӕн ме куы ацыдыстӕм, куы ацыдтӕн, стӕй дӕсӕм классмӕ мӕ мад интернатмӕ радта. Уый фыдуаг кӕй уыдта, уый тыххӕй, нӕ? Фыдуаг кӕй уыдтӕн, уый тыххӕй дӕр, стӕй мӕ кӕстӕр ӕфсымӕр уырдӕм радта мӕ, зӕгъгӕ, мӕ нӕ фӕкӕсай, уый тыххӕй дӕр мӕ ракодта уырдӕм. Мӕ скъолайы чи баззади, уыдонӕй уыдтӕн се ппӕты хистӕр. Мӕ мӕм директор бадзырдта, Батырбег мӕм афтӕ зӕгъы, дам, се ппӕты хистӕр, дам, дам, хъомӕ адонмӕ сывӕллӕттӕм дам кӕсай.

Стӕй сывӕллӕттӕм кӕсын, мачи иу мацы рафыдбыл скӕна уже афтӕ дӕхи куы фӕхатай мӕнӕ зӕгъгӕ уже хистӕр къласаг дӕн мӕ хъомӕ хъомӕ хъомӕ сӕм кӕсон мачи мацы рафыдак кӕна ма рафыдбыл скӕна йӕхицӕн уымӕ гӕсгӕ ӕмӕ куы аивтаид мады ды мад базыдта ма нӕ уырдта зӕгъгӕ цыдӕр мӕ ӕмбӕхсыс зӕгъгӕ

Уайы мын мӕ къуымы дарддӕр, дарддӕр. Се ппӕтӕй хуыздӕр. Мӕнмӕ гӕсгӕ ныртӕккӕ дӕр уыцы миниуӕгыл хӕсты. Ай дӕр базонон, уый дӕр базонон, ӕмӕ кӕмдӕр, уый дӕр, ӕвӕццӕгӕн, зӕрдӕ хъарм кӕны уыцы хъуыды, иннӕтӕй хуыздӕр уон. Ну, иннӕтӕй хуыздӕр уон. Хорз миниуӕг, ӕвзӕрырдӕм уый Фӕндит дӕ? Фӕндит нӕ, фӕлӕ къуымы фыццаджыдӕр фарста радтай дӕхимӕ. сфӕрӕзтой. Стӕй уже хуыздӕрдӕр иннӕтӕй или кӕмӕйдӕр хуыздӕрдӕр уый уже дӕхӕдӕг дӕхицӕн хъуамӕ макуы зӕгъой. Ды дӕ куыст кӕ, дарддӕр уже хорз дӕ зӕрдӕ уыдон адӕм бӕрӕг кӕндзысты. Фӕцыди мӕ зӕрдӕмӕ уыцы хъуыды. Ӕрдӕбон загътай тынг бузныг дӕ дӕ ахуыргӕнджытӕй. Фӕлӕ цӕмӕй лӕппуйӕ лӕг рауайа, ууыл канд ахуыргӕнджыты нӕ кусынц, фӕлӕ ма сыхбӕстӕ дӕр ӕмӕ бинонтӕ. Йе рзӕгъӕм ды дӕ бинонтӕй бузныг цӕмӕй дӕ, дӕ мад дӕ фыд. Алцӕмӕй дӕр. Алцӕмӕй дӕр абоны бонмӕ нын цы хъуыдытӕ ӕмӕ ми ӕмӕ мӕхи буц адӕймаг хонын. Мӕ мад, мӕ мӕ цурыйы, мӕ фыд, мӕ цурыйы, ме фсымӕртӕ, цыппар ӕфсымӕр сты. Кӕрӕдзиуыл афтӕ стӕм нӕ кӕрӕдзийӕн нӕ бон нӕу. Хоуын нӕй. Хоуын нӕй. Ӕмӕ сывӕллӕттӕ арӕхгт фӕфӕрсынц, ӕмӕ дӕ фӕндыди, цӕмӕй дын хоуа? Гыццылтӕ куы уыдысты, ӕмӕ дыл никуы ахъуыды кодтон, цӕгатӕрӕйы афтӕ, зӕгъгӕ, мӕнӕ мын хоуа. Нӕ, нӕ ӕмбӕрстон ерын. Фӕлӕ ныр алкӕмӕн дӕр нӕ ис бинойнаг, нӕ чындзытӕ, зӕгъгӕ. Мӕнӕн баивтой нӕ ход. Уый цы хорз у. Баивтой нӕ хоты алкӕмӕ дӕр сӕ ахӕм хӕларзӕрдӕ уарзондзинадимӕ мӕ чындзытӕм чындзытӕм уыдхӕммӕ мӕнӕн хо никуы уыди зӕгъгӕ ӕвӕццӕгӕн уыцы ад йе рафӕммӕ зӕгъгӕ мӕнӕ мӕ хо у афтӕ цӕрӕм

Фӕдаг хистӕрӕй йеддӕмӕ. Хистӕр уыд иу ахӕм бӕзбын алыхатт дӕр, алцӕмӕ дӕр, йӕ бавнӕлдмӕ дӕр, йӕ ӕрбадтмӕ дӕр, алцӕмӕ дӕр, йӕ ныхасмӕ гӕсгӕ дӕр. Стӕй мадӕн иу тынг ӕххуыс кодта. Стӕй мӕ фыдӕй мӕ фыдӕй дӕр зӕгъон, хъӕр ныхас хӕдзарӕн никуы уыди. папайы зӕгъгӕ мын афтӕ фехъуыстон ӕмӕ нӕ зӕгъгӕ хъӕр кӕнын никуы уыд афтӕ ӕрбадти лӕмбынӕг и байхъуыста мӕ йӕ бафарста цӕмӕ зӕгъгӕ афтӕ дӕхи дарыс мӕ дын бацамыдта мын афтӕ кӕнын хъӕуы афтӕ кӕнын хъӕуы афтӕ кӕнын хъӕуы ӕмӕ иу адӕймаг иу цӕхӕр дӕр бахъуыды кодта Уид ӕмӕ сывӕллоныл хъӕр куы кӕнай, уӕд ӕй не фембар. Уӕд иуӕхи зӕгъгӕнӕм, зӕгъгӕ, ма мӕм фӕхыл кӕной, зӕгъгӕ, мӕ хъусгӕ нӕ фӕкӕнын ныхасмӕ. Ома, цы дыууӕ миниуӕджы ис нӕ иу тӕфты фӕзӕгъынц, ома, хъуамӕ сывӕллон тӕрсгӕ кӕна, кӕнӕ та ӕууӕнда ӕмӕ йын кад кӕна. Дӕуӕн, вӕццӕгӕн, дыккаг уыди. Мӕнмӕ гӕсгӕ,

Уӕд хорз, уӕд рамбылдтай. Рдӕбон загътай иу ныхас, ома бинонтӕ, уӕлдайдӕр та ныййарджытӕ, хъуамӕ ныхас кӕной ӕмӕ иумӕйаг уынаффӕ рахӕссой. Ныр та ныры царды арӕх цы фехъусӕм? Ӕмбӕлгӕ йыл чи зоны арӕх нӕ кӕнӕм, фӕлӕ фехъусӕм. Ӕз загътон нӕлгоймаг, ӕз загътон ӕмӕ хъуамӕ афтӕ уа.

Нӕ, нӕ кӕй зӕгъили, йӕ ныхас ын фӕрса кӕнын, зӕгъгӕ, мын афтӕ, зӕгъгӕ, кӕн, афтӕ хъуамӕ ма уа. Кӕд дӕ зӕрдӕмӕ нӕ цӕуы, мад сывӕллӕттимӕ куыд ныхас кӕна, уӕд сывӕллӕтты хсӕн нӕ. Хибарӕй, нӕ? Хибарӕй.
Аскер, ӕрдӕбон дӕхӕдӕг загътай, уыцы ныхас, ома хъуыддаг кӕнын фӕнкъуыст кодтон уӕд, ӕмӕ цыбырӕй радзырдтай дӕ бинонты баджы тыххӕй. Фӕлӕ ма фыццаг ныхасы райдиан дисы бафтыдтай, цӕмӕн ӕйдӕрвӕццӕгӕн, чи зоны, чидӕр ӕнхъӕл уыди, фӕлӕ ӕз ӕнхъӕл нӕ уыдтӕн. Ӕртын-ӕртӕ азы йеддӕмӕ дыл нӕ цӕуы, ӕмӕ кӕмдӕр кӕмӕдӕр бирӕ фӕкӕсдзысты, кӕмӕдӕр гыццыл. Фӕлӕ ӕртын-ӕртӕ аздзыдӕй ныр дӕ хистӕрыл цӕуы иуӕндӕс азы.

Стӕй куыд уыди, уый дӕр радзурон. Хъӕбысӕй хӕцыдтӕн Ростовы дӕр мӕ тренировкӕты фӕстӕ. Рацӕйцыдтӕн мӕ Ростовы уынг Большая Садовая зӕгъгӕ. Уыцы уынгыл цыдтӕн, мӕ федтон афишӕ ахӕм лӕппутӕ сухъаты лӕуынс ирон кавказаг кафджытӕ зӕгъын мӕ хӕдзарыл афтӕ ӕнкъард кодтон мӕ зӕгъын ерджан бацуан мӕ зӕгъын уӕлдай фӕндыры цагъдмӕ дӕр байхъусон зӕгъын мӕ райсон зӕгъын стӕй иу гыццылы ермӕ мӕ фӕнды кафын сахуыр кӕнын мӕхи Афтӕ-иу, зӕгъгӕ, искӕдӕм чындзӕхсӕвмӕ куы бацӕуай, уӕд-иу фӕндыры зӕлтӕ куы, куы фехъуыста адӕймаг, уӕд-иу цума мӕнӕ дӕ зӕрдӕйы уадындзтыл исчи цӕгъды, уый хуызӕн. Мӕ бацыдӕн федтон ансамбльмӕ, цы ансамбль уымӕ гӕсгӕ мӕ зӕгъӕн, цӕй зӕгъӕн, къуыри дыууӕ хатт цӕудзынӕн ардӕм, зӕгъӕм, мӕхи кафын сахуыр кӕнын.

уыд иумӕ, дӕс азӕй фылдӕр нӕ, уый дзӕвгар рӕстӕг у бинонты царды. Ӕмӕ дзы ныртӕккӕ бузныг цӕмӕй дӕ? Хӕдзары планы ӕвӕрд куыд у, уымӕ гӕсгӕ. Мӕн бирӕ домӕнтӕ мӕм нӕй. Зӕй ӕмбарын цард

Ирдӕм куыд хъусын, афтӕмӕй ӕнцон цӕрӕн у демӕ. Иугӕрдӕм уый бӕрц домӕнтӕ нӕй. Нӕ уый дӕр куысты мидӕг дӕр зын адӕймаг нӕ дӕн мӕ гӕсгӕ афтӕ. Стӕй алы хатт дӕр фӕзонын, цӕмӕ ӕрбацӕн уыцы ранмӕ, иннӕ ранмӕ, цы мӕ хъӕуы, уым

ме мкъаймӕ-иу сӕ ӕрныхас кӕнӕм, зӕгъгӕ, мӕ-иу баныхас кӕнӕм кӕрӕдзимӕ. Афтӕ, зӕгъгӕ, стӕй ныхасгонд куы рцӕуа, уӕд уже иу фарс кӕнӕн нӕй.
Ӕртӕ дын сты ныртӕккӕ цытӕ? Лӕппутӕ?
Лӕппумӕ дыууӕ чызг.
Дыууӕ чызджы.
Ома, дӕуӕн хоны уыди, ӕмӕ ныр дӕхицӕн сты уыцы дыууӕ, дыууӕ чызджы. Ӕмӕ Ердышвӕлоны бонты куы рхъуыды кӕныс, уӕд ӕй дӕхӕдӕг дӕр загътай, фӕндыдаид дӕ хо дӕр, нӕ куыд хистӕр кодтай, афтӕ. Ныр дӕ мондӕгтӕ нӕ уадзыс дӕ гыццылтӕй, чызджытӕй.
О, куыннӕ, куыннӕ. Хъулон сӕ кӕныс ӕргомӕй зӕгъы. Егуц. Цӕмӕй бӕрӕг вӕййы?
афтӕ ивы хӕдзары мидӕг фыдаг кӕнӕм зӕгъгӕ ерынцы афтӕ мӕ бон радзурын нӕ фӕуы уӕлдай мӕнӕ зӕгъгӕ цыдӕртӕ балхӕныны тедта ахӕм хабӕрттӕ нӕй стӕй ахӕм хъуыддаг хӕдзары мидӕг дӕр ӕвӕрд нӕй сывӕллӕттӕ зонынц зӕгъгӕ Мӕнӕ зӕгъгӕ мӕ фыртӕй та мӕ чызгхъумӕ скъоламӕ ма бацӕуын ӕмӕ зӕгъӕм мӕ фыдуым кусын куыддӕр мӕхи ендӕрхуызон хуым дарӕм афтӕ мӕхи уӕлдӕр ӕвӕрон афтӕ зӕгъгӕ базыдтон нӕ нӕ нӕ ныххатыр кӕнӕн уыцы хабар уый тыххӕй мӕ дзы мӕмӕ гӕсгӕ ницы иди ахӕм дӕхи дӕхи сбус кӕнай зӕгъгӕ нӕ мӕнӕ мӕ фыдуым кусы Ахӕм едзе ницы и. Кусынмӕ кус. Дӕуӕн нӕ кусы, адӕмӕн кус. Ды хъомыл дӕхи, дӕхӕдӕг ӕвӕрай, ӕндӕр нӕ иннӕ сывӕллӕттӕ куыд сты, афтӕ. Уӕлдай нӕ къулбадӕг дӕр сӕ нӕ кӕны. Стӕй мӕнӕ зын уӕлдай цыдӕр дзаумайы, зӕгъгӕ, зынаргъ дзаумӕттӕй ӕппындӕр ницы. Афтӕ куы ӕркӕсӕм сывӕллӕттӕм нӕ, уӕд иу дӕр иумӕ банымайӕн нимӕ мӕнӕджагӕ дзабырты минмӕрдӕг 700 рублей 800 рублей ахӕмт балхӕнынмӕ мӕ фӕфӕрсынц Оскар цӕмӕ сӕ афтӕ цӕмӕ кӕныс зӕгъын хъомӕн йӕ сывӕллоны кары алцыппӕт ма уа уӕд къулбадӕг кӕн уӕд ын аргъ нӕ кӕн йӕ нын ивӕндӕс азы Куы цӕуа, ме дзабыртӕ фондзӕхсӕз минӕй куы балхӕнон, мӕ цы ацӕудзӕни, мӕ дзы футбол ахъаздзӕни, мӕ цы бӕргӕ дӕр нӕ бакӕндзӕни, зӕгъгӕ, ацы ӕхцакӕ сӕйсонс. Нер мӕнӕн кӕдӕр кой нӕ кӕн мӕ хистӕр ӕфсымӕримӕ ахӕм ныхас. Мӕ хистӕр ӕфсымӕрӕн ис уавӕртӕ, мын сыл кӕны, уайы афтӕ, мӕ уӕддӕр сывӕллон дзабыр зынаргъ дзабыр куы скӕна, уӕд кӕмдӕр пурти нцӕвы, кӕмдӕр, кӕмдӕр та кӕмдӕр та йе мкъласӕгтимӕ рализ-бализ кӕны, кӕм ныххафы, кӕм атоны, кӕм цы. Ӕз мӕ сывӕллӕттӕн фелхӕнын дзабыртӕ, равдисынмӕ бӕззӕд, сӕ бӕхуӕд, скъуыд ма уӕд, зӕгъгӕ, ды зӕгъдау, фӕлӕ ӕмхуызон сӕ фӕдарынц. Мӕхӕдӕг-иу сывӕллонӕй кодтон, уӕд-иу кӕй нӕ фӕндыди, зӕгъгӕ, мӕн ахӕм спортивнитӕ балхӕнӕм, ахӕм кроссовкӕтӕ балхӕнӕм, зӕгъгӕ. Мӕ мын йеуӕд нӕ уыди. Мӕ-иу мӕ мӕййер дӕр уӕлдай ницӕмӕн Уый дын сӕйрагдӕр нӕу. Сӕйрагдӕр нӕу, мӕ-иу адӕймаг-иу сывӕллон къуымы алцӕмӕй дӕр ӕххӕст ма уа. хъуамӕ йӕ зӕрдӕ цӕмӕдӕр бӕлла. Абон дӕ бон у, абон дӕ дӕ уавӕртӕ, дӕ къухы сты мӕ дӕ бон у мӕ не балхӕдтай. Райсом дӕ бон куы нӕ уа, уӕд ӕй сывӕллон не мбар. Ӕмӕ йын дӕ бон куы раттын куы ницы уа, уӕд ӕддӕмӕ цӕу. Мӕтъейы та уже алыхуызон адӕм и. Чи йӕ хорздзинадмӕ бӕллы, чи та йӕ ӕвзӕрдзинадмӕ бӕллы. Дӕ иу хъуыды дын бамбӕрстон, ӕмӕ уыцы хъуыды дарддӕр ахӕццӕ кӕнӕм, цӕмӕй лӕппуйы лӕг рауайа, ӕгъдауджын, ӕфсармджын, бонзонгӕ, куыд ӕй хъомыл кӕнын хъӕуы, ерырдӕбон иу загътай. Фӕлӕ ӕрмӕст уымӕй нӕу, нӕ? Ды дӕр уыдтӕ фыдуаг къулбадӕг, фӕлӕ ды рауади, ныр дӕ дӕ мад вӕццӕгӕн сӕрыстыр у, ӕхсызгон ын вӕййы. Вӕццӕгӕн. Дӕ хорзы кой ын куы фӕкӕнынц, уымӕй бузныг куы фӕзӕгъынц. Ныры бон дӕр афтӕ фӕзӕгъы се ппӕтӕй дӕр дам ды дӕ. Ныр дӕр ма?
Уый цӕмӕй размӕ тынгдӕр тырнай, уый тыххӕй. Йе рын зӕгъӕм, мӕ мад нӕ мӕ фыд раздӕры сӕрызондыл хызтысты. Зӕгъӕм афтӕ. Загъгӕ, уыны чӕй ма мӕнӕ дӕ сывӕллон, загъгӕ, размӕ цӕуы алцыдӕр ын уайы, уӕдӕй ӕмгон рӕвдауӕн нӕй. Афтӕ, афтӕ, афтӕ сӕ хи, сӕ хин афтӕ нӕ дарынц. Ды дӕр афтӕ дӕ?
Ӕз дӕр афтӕ. Ома, ныртӕккӕ дӕхи куыд дарыс, уый дӕ хӕдзары цы уыдтай, алцӕмӕй дӕр фӕзмыс, нӕ? Ну, алцӕмӕй дӕр нӕ. Ивентӕ фӕивтам бирӕ цыдӕр, фӕлӕ йӕ бындур у.
Ныры ӕхсӕнады дӕ зӕрдӕмӕ цынӕ цӕуы? Цӕмӕ гӕсгӕ дӕ фӕрсын, уый дӕр бӕлвырддӕр кӕнон. Уый дӕнцӕг дӕ мад дӕ фыды бинонтӕн. Уый дӕхӕдӕг дӕр хъуыддаг бакодтай мӕ бирӕ азты а ӕмӕ о-йӕ фӕцӕрут. Ис ма иннӕтӕ дӕр, нырма кӕнӕ фӕнд чи кӕны, кӕнӕ нырма ныр чи бакодта. Ӕмӕ сӕйрагдӕр цы у? Мӕнмӕ гӕсгӕ, адӕймаг дӕ куы мбара,

раздӕр раздӕр ӕгъдӕуттыл ӕмӕ раздӕр сӕрызондыл хӕст стӕм фӕлӕ йе фӕстӕ чи уыдон та иугыцыл ӕндӕр хуызӕн сты. Ӕрдӕхъуыдымӕ гӕсгӕ ма бирӕ цыдӕртӕ фӕивта, хъуыддаг кӕнынмӕ чи хъавы, уыдоны кой кӕнгӕйӕ нӕ. Ӕмӕ алы хатт зын бамбарӕн у, загътай. Алы хатт ӕрмӕстдӕр фадӕттӕй амонгӕ вӕййы, аразгӕ у. Ӕви мӕмӕ гӕсгӕ миниуджытӕ дӕр? Ӕмӕ дӕумӕ гӕсгӕ афӕрсон, дӕумӕ гӕсгӕ нырма ӕрыгон дӕ, Мӕн та алы кары адӕмы хъуыдытӕ базонын фӕнды. Чызгӕй лӕппуйӕ цы фесӕфтам, йе рзӕгъын дӕумӕ гӕсгӕ цы нын нал фаг кӕны чызджытӕн ӕмӕ лӕппутӕн?
Алцӕмӕн дӕр ис ӕгъдау, афтӕ фӕзӕгъынц нӕ хистӕртӕ дӕр. Ӕмӕ мах иу гыццылӕй куы уыдыстӕм, уӕд-иу цины хъуыддагы дӕр куыд лӕггад кӕнын хъӕуы, цавӕр ӕгъдӕутты ӕвӕрд и хӕдзары дӕр, кӕртбӕсты дӕр. Уыдон уыдон нын-иу ахуыр кодтой ныры кӕстӕртӕ зонгӕдӕрӕй нӕ кӕнынц мӕм афтӕ кӕсы. Хъӕуты хъӕуты ма хӕст сты уыцы уыцы ӕгъдӕуттыл, фӕлӕ мӕнӕ горӕты мидӕг уыджы гыццыл-иу гыццыл гыццыл фӕивта хъуыддаг. Мӕ мӕ гӕсгӕ адӕймаг ӕгъдаумӕ гӕсгӕ план куы ӕвӕра.

хӕстналаст ӕндӕр уже ӕндӕр ӕндӕр ӕгъдӕуттыл ӕндӕр миниуджытыл ӕндӕр ӕвдисӕнтӕ нын ма сӕ интернеты уынӕм ма йӕ фӕд нуатдзӕн уый ӕнӕмӕнгӕй ӕмӕ дӕм куыд кӕсы дӕ кӕронбӕттӕн ныхасмӕ ёсы нырыккондзинад афтӕ схонӕм уый дарддӕр парахатдӕр кӕндзӕн ӕви уӕддӕр ӕртӕккӕ ӕхсӕнад здӕхт у фылдӕр ӕгъдау бахъахъхъӕнынмӕ. Фылдӕр кӕндзӕн мӕнмӕ гӕсгӕ уы тыххӕн бон цӕуы ногӕй ногдӕр фылдӕрӕй фылдӕр телефонтӕ, уавӕртӕ. Зӕгъӕм, мӕнӕ фенӕм интернеты цавӕр царды ӕндӕр бӕстӕты ӕндӕр рӕтты нӕхи Уӕрӕсейы мидӕг ӕмӕ сӕм куы кӕсӕм, зӕгъгӕ, мӕнӕ мӕныл цӕуы сӕ ыстӕджы азымы чидӕр кӕмдӕр иннӕ бӕсты стӕс азы лӕппумӕн уже йӕ цардуавӕртӕ афтӕ пъланмӕ ӕвӕрд сты удх ӕмӕ цыдӕр видеотӕ кӕнын исын райдыдта адӕм ӕй базыдтой ӕхца бакуыста ӕмӕ йӕ цардуавӕртӕ фӕивтой ӕмӕ мах дӕр фӕнды ӕййафын уыцы Фӕзмынын нӕ фӕнды уыцы хъуыддӕгты. Мӕ гӕсгӕ иуӕй раст нӕу, иннӕмӕй та мӕ бон уынаффӕ кӕнын нӕу адӕмӕн, зӕгъгӕ, мӕнӕ афтӕ ма кӕнут, зӕгъгӕ. Фӕлӕ ды уӕддӕр архайдзынӕ ууыл, цӕмӕй дӕуӕн дӕ бинонты уа ирондзинад.
Уымӕ бӕллын дарддӕр срауайы финдзыстӕм.

Йеуӕд рӕстӕг игуыцыл игуыцыл нӕ, фӕлӕ фадат нӕ уыди, стӕй ирон адӕмы хсӕн дӕр нӕ цардыстӕм, кӕимӕ ныхас кӕной, уыдон уыдон дӕр нӕ уыди. Ныр рацыдыстӕм бабуимӕ дӕр иронау, дедуимӕ дӕр иронау, кӕрты астӕу дӕр, скъолайы мидӕг дӕр ме лархайын. Еркӕс-ма, цы ауагътай, уыцы хъуыддӕгтӕй иу загътай, кӕд дыл нырма тынг-тынг бирӕ азтӕ нӕма цӕуы, ортӕ нартӕ, уӕддӕр адӕймаг бар-ӕнӕбары ахъуыды кӕны, ортӕ уым раст нӕ уыдтӕн, ортӕ уым афтӕ нӕ бакодтон, ууыл та фӕсмон кӕны. Мӕ царды мидӕг цыдӕриддӕр афтӕ зӕгъон, тӕрхон рахастон мӕхи мӕхи царды мидӕг, ууыл фӕсмон никуы фӕкӕн. Ницы пайда дзы иу зноны бон нал раздӕхдзынӕ ӕмӕ йыл дӕ рӕстӕг мал хардз кӕн. Фӕлӕ цыдӕриддӕр рӕдыд бауагътай, ууыл хъуамӕ лӕбӕнӕг ӕрхъуыды кӕнай, ӕрхъуыды сӕ кӕнай, ахъуыды сыл кӕнай, дарддӕр уыджы ахӕм рӕдыдтӕ мауал хъуамӕ скӕнай. Нӕ рӕдигӕ нӕ вӕййы. Фӕлӕ алы хатдӕр фӕстӕмӕ акӕсын уыцы ахъуыды кӕнын ныр уыцы фӕрӕдыдтыл бахъусын цӕмӕй фӕрӕдыдты уахӕм хабӕрттӕ бирӕ бирӕ не сты фӕлӕ зӕгъӕм иугыцыл зӕгъӕм куысты фадат ӕндӕр ӕндӕр ӕзылдтайын Ростовы куы, Ростовы куыдтӕ нырмӕ, уӕд мӕ фӕндыди афтӕ практик, практикӕмӕ гӕсгӕ, гӕсгӕ нӕ дохтырӕй кусын. Никуы мӕ фӕндыди мӕн сӕргълӕууӕгӕй та заведующийӕ кусын, ахӕм ма мын уыди уавӕр цӕмӕй мӕнӕ хуыздӕр скъолатӕм ацӕуон, ӕндӕр бӕстӕмӕ дӕр ацӕуой ахуыр кӕнынмӕ.

Ныр дын фадат ис зӕгъын, кӕнӕ сӕргълӕууӕгӕй баззайын, кусын, кӕнӕ та хуымӕтӕг дохтырӕй практикӕ кӕй хоныс, уый, ӕмӕ адӕмы бон-изӕрмӕ дзӕбӕх кӕнын. Цы равзарис? Кӕм фылдӕр пайда ӕрбахӕсдзынӕ адӕмӕн?
Мӕ дӕумӕ гӕсгӕ ӕртӕккӕ фылдӕр пайда кӕм хӕссыс? Мӕмӕ гӕсгӕ нырма ам ис ахӕм хъуыдытӕ, Нӕ районы цӕрджытӕн фылдӕр пайда ӕрбахӕссы уымӕ гӕсгӕ. Ерынцӕ бавзарын хъӕуы, кӕд кӕд фылдӕр пайда ӕрхӕссой нӕ нӕ районы цӕрджытӕн, нӕ республикӕйы цӕрджытӕн, уӕд хорз.
Уӕд мӕнӕн дӕр ӕхсызгон уыдзӕн. Уӕд мӕнӕн дӕр ӕхсызгон уыдзӕн. Науӕй ныр дӕр практикӕ нӕ ныууагътон.

иумӕ кусӕм. Мӕ къуымы сымахимӕ иумӕ архайӕм, цӕмӕй нӕ куысты уавӕртӕ дӕр уой хуыздӕр. Ӕз нӕ сымахӕй не ссараздзӕн. Не ссараздзӕн. Мӕ чи не мбара абоны бонмӕ, мӕн зӕгъа, мӕнӕ абон ӕз сӕргълӕууӕг дӕн, зӕгъгӕ, ӕмӕ Ис куыд зӕгъдзынӕн, афтӕ хъомы уа. Ӕмӕ се ппӕтӕй зондджындӕр дӕн афтӕ, уый раст у. Алыхатдӕр. Мӕхӕдӕг зӕгъӕм ӕмӕ се ппӕтӕй се ппӕтӕй зондджындӕр дӕн, афтӕ никуы фӕзӕгъын. Стӕй йӕ фыццаг, фыццаг бон дӕр загътон, куы куы рбацыдтӕн кусынмӕ, уӕд мӕ дохтыртӕн, дохтыртӕн фӕдзырдтон. Ӕмӕ сын загътон, мӕхи сымахӕй зондджындӕр нӕ хъуын. мӕнӕн ӕрӕма бирӕ цӕмӕй ис ахуыр кӕнын уыцы адӕмӕй абоны бон рынчындоны чи рынчындоны чи кусы уыдонӕй ӕмӕ мӕнӕн ме хӕс у уый ӕмӕ иумӕ бакусын план куысты план афтӕ сӕвӕрӕм ӕмӕ алкӕмӕн дӕр йӕ куысты бынаты йӕ зӕрдӕ куыд райа уымӕ гӕсгӕ тыххӕй мӕ дохтыр куы рбацӕуа куыстмӕ ӕмӕ йӕ зӕрдӕ куы нӕ райа нӕ уӕд йӕ хъуыдытӕ кӕмдӕр вӕййынц Навитӕ хъумавафта, сӕмӕй дохтыр басуакстман рынчыны койеттӕмӕ ма. Ӕмбара.
Ердӕм хъусынмӕ та ногӕй нӕниздзинад хъахъхъӕнынмӕ раздӕхтыстӕм. Мады цӕмӕй афӕрсон, алы адӕймаг дӕр цӕмӕйдӕр фӕтӕрсы. Афтӕ чи зӕгъа, ӕз ницӕмӕй тӕрсын, нӕ йыл баууӕнддзынӕн, нӕ мӕ уырны. Ӕмӕ ӕппӕтӕй фылдӕр ӕмӕ арӕхдӕр адӕймаг фӕтӕрсы мӕлӕтӕй. Ӕвӕццӕгӕн, нӕ? Сымах та, дохтыртӕ, уыимӕ арӕх ӕмбал ут, фӕлӕ йыл сахуыр кӕнӕн нӕй уӕддӕр. Мӕ фарста ахӕм у, ды дохтыр, нӕлгоймаг, цӕмӕй тӕрсыс?
Мӕ бинонтон тӕрсын, мӕхиуӕтт. се нӕниздзинадӕн ӕви алцыдӕр? Алцӕмӕн дӕр. Мӕхи кой нӕ ракӕндзӕн адӕймаг, ӕвӕццӕгӕн йӕхи кой никуы фӕкӕны, фӕлӕ зӕгъӕм, зӕгъӕм мӕнӕ искӕм кувӕн бынӕтты кувӕн, уӕд мӕхи кой никуы ракӕны, фӕлӕ алхатдӕр кӕны мӕ бинонты кой. Стӕй иннӕ гыццыл бӕстӕйы кой. Мӕхицӕн алхатдӕр афтӕ фӕзӕгъын, ме мӕ цыфӕндӕр цы уа, уый уӕд. Фӕлӕ мӕ бинонты зындзинадмӕ ма куы фенынкӕ афтӕ
разы дӕн демӕ ӕмӕ ӕвӕццӕгӕн бирӕтӕ хъуыды кӕнынц дӕ хуызӕн фӕлӕ ма йӕм бафтаудзынӕн уый зӕрдиаг изӕн тынг разы дӕн демӕ фӕлӕ иннӕрдыгӕй та мӕныл цыфӕнды рцӕуӕд зӕгъгӕ ды кӕй уарзыс уыдон дӕр уарзынц Ӕмӕ сын ды куы нӕ уай, уӕд уыдонӕн дӕр зын у. Мыхатгай адӕймаг ууыл дӕр ахъуыды кӕны ӕмӕ фӕндты Хуыцаумӕ, фӕлӕ нӕ, ӕз ма йӕм йӕ бафтауын, кӕрӕдзийы фарсмӕ нӕ бирӕ сты уадзӕт. Ӕмӕ Ир, нӕ зӕрдӕ цӕмӕй фӕрис ӕмӕ цӕмӕй тӕрсӕм, уый схъӕр кодтай, фӕлӕ Цыфӕнды адӕймагмӕ дӕр вӕййы бӕллицтӕ дӕр. Нырма ӕрыгон дӕ, нырма ӕр... афтӕ зӕгъон, ӕмӕ дӕ лӕджы кары бацыдтӕ, уымӕ дӕр, ӕвӕццӕгӕн, нырма бахӕццӕ кӕнын хъӕуы. Ӕрыгоныл нымадтӕ. Ӕмӕ ныртӕккӕ ӕртын ӕртӕ аздзыд лӕппумӕ цавӕр бӕллицтӕ ис?
Мӕн фӕнды, цӕмӕй нӕ гыццыл бӕсты уал цӕмӕйдӕр ӕххӕст. Нӕниздзинад хъуамӕ нӕ ирон адӕмаст кӕрӕдзи уарза. Ӕмӕ хуыздӕр мӕм ницы фӕкӕсы. Ерын кӕд мӕ бон у мӕ бон уа исты саразын афтӕ ӕмӕ мӕнӕ зӕгъын ирон адӕмы астӕу нӕ цард кӕрӕдзимӕ фӕхуыздӕрӕй зӕгъын, йе та бакусын афтӕ, цӕмӕй нӕ рынчындон уа Алцӕмӕй-дӕр ӕххӕст. Ирон адӕмӕн зӕгъгӕ йӕ царды бон, йӕ рынчын уавӕры нӕм чи бахаудтам, зӕгъгӕ йӕ царды бонтӕй нӕ адаргъ кодтам, ууыл алыхатдӕр цин фӕкӕн. Зӕгъгӕ мӕн ахӕм уавӕры бахауди зын уавӕр ӕмӕ фервӕзын кодтам. Уымӕй ӕхсызгондӕр мӕм ницы фӕкӕс. Бӕгуы дӕр. Ӕмӕ мӕн фӕнды афтӕ зӕгъын, ӕмӕ нӕ гыццыл Ирыстонӕн ахӕм хъазгӕ, худгӕ бонтӕ фылдӕр куыд уа. аумӕбӕл. Рдӕбон загътай ахӕм ныхас дӕр, ома мӕхицӕн цы хӕстӕ сӕвӕрдтон, мӕ цардвӕндагыл, ме гъдауӕн, уыдон ныххӕст кӕнын. Ӕмӕ ма махӕн дӕр уыдон схъӕр кӕн.
Мӕм ма афтӕ кӕсы, зӕгъгӕ, дӕ кӕстӕртӕ дзӕбӕх куы уой, ӕмӕ дӕ мӕн рӕнхъ куы ацӕуой, ӕмӕ дын дӕ, дӕ ном куыннӕ счъири кӕной. Ӕмӕ дӕхӕдӕг та дӕ сӕрмӕ цы не рхӕсдзынӕ? Нӕ пландзинад не рхӕсдзӕн мӕ сӕр, мӕ сӕрмӕ никуы. Ӕмӕ цы хоны сӕ нӕ пландзинад? Ну, Ты раздӕр фыдуаг митӕ кодтай.
Уый дӕр ӕнӕплан уыди, фӕлӕ ныры кары та. Адӕмы ран куы цӕуай, уӕд алцӕмӕн дӕр ис йӕхи

Циндинад мадам куы цӕуыс, мадам алцыдӕр куы уыдзӕни, уӕд дам хӕдзары сӕ ма хӕрыс. Мадам зурдӕн ма ӕгъдау кӕнын ма цӕуын, хӕрын мадам нӕ цӕуын. Уымӕ гӕсгӕ мӕнӕн дӕр мӕ план ӕвӕрд афтӕ. Кӕмдӕр, зӕгъӕм, ӕнӕфынгӕ уӕлхъус афтӕ ӕрбадоммӕ зӕгъгӕ хӕрдӕй мӕхи хорз фенон афтӕ мӕхи никӕм дарын алкӕмдӕр бӕрц гыццыл сывӕллон кодтан уӕд иу нӕ кӕрты ис хӕдзарзаг сарай Рагӕй цин хъуыддаг уӕд-иу алчидӕр йӕхи планмӕ гӕсгӕ ӕвӕрд уыди. Сылгоймаг сылгоймаджы бынаты гыццыл сывӕллӕттӕ гыццыл-сывӕллӕтты бынат ныр иуылдӕр сӕмхӕццӕ сты. Разы дӕн. Ӕмӕ разыгӕйӕ, куыд цымыдисы обедом ӕнхъӕлмӕ кастӕн, афтӕ фыдӕнхъӕл нӕ фӕдӕн. Ма мын ӕхсызгон у. Куыд мӕм кӕсы, афтӕмӕй дӕлӕджы кары куы бацуай ӕмӕ иу ссӕдз фондз ӕмӕ сӕдз азы фӕстӕ куы сымбӕлӕм, куы ныхас кӕнӕм, уӕд дӕ зондахаст дӕр ахӕйдӕр аивдзӕн. Нӕ уымӕн ӕмӕ цардвӕндаг дӕр фӕдӕргъвӕтиндӕр уыдзӕн, царды цы хабӕрттӕ рцӕуы адӕймагыл, уыдон дӕр фылдӕр уыдзысты. Стӕй ӕргомӕй дӕр зӕгъӕм, алы аз дӕр нӕ цӕуылдӕр ахуыр кӕны. алы бон дӕр.
Ам ӕнхъӕлмӕ кӕсдзынӕн нӕ иннӕ фидӕнмӕ. Хорз.
Йӕ кӕронбӕттӕны адӕм иу фарста ратдзынӕн. А зӕххыл цӕры ахӕм адӕймаг, Наниты Аскер. Дӕ зӕрдӕ йын цы зӕгъы? Дӕ бинонтӕ макуы фӕхуыйнӕг. Дӕ республикӕ макуы фӕхуыйнӕг. Ирон адӕм макуы фӕхуыйнӕг. Ӕндӕр ницы.
Бузынг дын ахӕм хъуыдыты хӕст кӕй дӕ, уый тыххӕй. Нӕ дын ӕй загътон программӕйы райдиан дӕр. Бирӕ хорз ныхӕстӕ фехъуыстон дӕ номыл. Мӕ мӕм диссаг касти, йе рыгон уӕвгӕйӕ уал адӕмы зӕрдӕйы балхӕнӕн, уый, ӕвӕццӕгӕн, бирӕйы аргъ у. Ныхасгӕнгӕйӕ та дӕхӕдӕг схъӕр кодтай дӕ мад, дӕ фыды лӕппуты. Ӕмӕ дӕ хӕдзары цы уыдтай, уыцы ӕгъдау, ирондзинад, фарн адӕм уарзондзинад хӕссыс ӕмӕ хӕсдзынӕ мӕнмӕ гӕсгӕ дарддӕр, уымӕн ӕмӕ цас цӕрын ӕмӕ ӕмӕ куыд уынын, афтӕмӕй адӕймаг нӕ аивы. О, цавӕрдӕр миниуджытӕ йӕ мады гуыбынӕй рахӕссы, хӕдзары цы фены, уыдон дӕр ӕххӕст кӕны. Фӕлӕ рдӕбон куыд загътам, афтӕмӕй цард-цӕрӕнбонты алы аз дӕр, алы бон дӕр цӕуылдӕр ахуыр кӕны, ӕмӕ уыдон уӕд сӕфт нал вӕййынц. Ӕцӕгӕн афтӕ.
Мӕнӕн та ма мӕ зӕрды ис дӕуын программӕ ай кӕронбӕттӕн гыццыл лӕвар скӕнын дӕгъӕл. Ацы дзаума дӕр хуымӕтӕджы нӕ равзӕрстам, уымӕн ӕмӕ дӕхӕдӕг дӕр ӕй ӕмбарыс, иуӕй ӕхгӕнгӕ кӕны, иннӕмӕй та гом. Ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, цавӕрдӕр ӕгӕрон тых дзы и ӕмӕ ды абон дӕ зӕрдӕйы дуар кӕд афтӕ парахат нӕ нӕлгоймагӕн уый нӕ фидауы фӕлӕ уӕддӕр базыхъхъыр кодтай ӕмӕ раргом кодтай дӕ зӕрдӕ ицы ис цӕуыл мӕт кӕныс цӕуыл цин кӕныс зынаргъ дын чи сты ӕмӕ мӕ зӕрдӕ уый балхӕдта ӕмӕ дын о бинонтӕ се ппӕтӕй зынаргъдӕр сты се ппӕтӕн дӕр фӕлӕ уыдонӕй афтӕ гыццыл дӕлдӕр ӕрмӕстдӕр гыццыл дӕр дӕр лӕууынц ирон адӕм Ирыстон. Мӕной мӕ зӕрдӕ балхӕдта. Мӕ цӕст дын уарзы, цӕмӕй ма дӕм бирӕ азты уа тых, хъару ӕмӕ ӕнӕниздзинад Ирыстонӕн лӕггад кӕнын. Иугӕр иннӕ бӕстӕйӕ сыздӕхты Ирыстонмӕ, уӕд дын хъулон ад кӕны. Ӕмӕ дын йыл сӕфт ма уӕд. Зӕрдиагӕй дын лӕвар кӕнӕм Ацы алывӕты дӕгъӕл ӕмӕ йе хсызгонӕй дӕхимӕ дӕр. Ӕз ма дын ӕй схъӕр кӕндзынӕн, мах дзы бауагътам нӕ уарзондзинад. Ӕмӕ йӕ йӕхимӕ чи фӕдары, уыдонӕн сӕ фӕндӕгтӕ вӕййынц рог, ӕнцон, ӕнӕфыдбылыз. Стӕй дын амӕндтӕ ӕмӕ ног фӕндӕгтӕ гомгӕнӕг фӕрӕз фӕуӕд. Бузныг, дӕ загътай. Фондзмӕ сӕ фӕстӕ фембӕлдзыстӕм. махимӕ дардзӕнӕ бахъахъхъӕндзӕнӕ мадӕмӕ исти ирӕцдзӕн мадӕ ныхасылды ӕхсыз ӕхсызгон мын уыдзӕн ирӕзты фӕстӕ куы фембӕлы мӕм зӕгъай жанна махимӕ нырма уыцы дӕгъыл мӕ мын амонды хос фӕци зӕгъгӕ гыццыл лӕппуйӕ куыдтӕн уӕд Хундула кодтон хӕдзарӕ мидӕг.
Двойродный хо. Мӕм ӕрбаздимӕ нӕм. Хундула кодтам нӕ Уыдзӕн зӕгъын диссаджы хирург. Ӕмӕ ӕвдӕм кълас сырдтам афтӕ. Мӕ фыссӕн ахӕм гӕххӕтты габазыл визиткӕ загъы. Кошмар.
Дохтыр ахӕм, ахӕм. Мӕ абоны бон ма дара йӕхи уыйы салазырос. сыххӕсти уый
ахӕм ахӕм хъуыддӕгтӕ адӕймаг хъуамӕ ма ма рох кӕна ахӕм хъуыддӕгтӕ дӕр ӕмӕ дын мӕ зӕрдӕ зӕгъы иугӕр уыцы бӕллиц сыххӕсти уылӕфтӕм фехъуыстысты уыцы ныхӕстӕ уӕд абон цы бӕллицты кой кодтай ӕмӕ дӕ зӕрдӕйы арфы цы бӕллицтӕ фӕндтӕ ис уыдон дӕр дын сӕххӕст уӕнт бузныг та ма бузныг зӕгъдзынӕн дӕхицӕн ӕмӕ дӕ ныййарджытӕн бузныг ахӕм дзӕбӕх ӕмӕ дӕ ахуыргӕнджытӕн хорз дохтыры ӕмӕ хорз адӕймаджы чи схъомыл кодтой бузныг бузнӕгтӕн телевизормӕ кӕсджытӕн та ма иу хатт зӕгъдзынӕн абон нӕм уазӕгуаты уыди республикӕйы цӕрджытӕй тынг бирӕ адӕмӕн зонгӕ ӕмӕ уарзон адӕймаг наниты аскер